Moien, ech sinn de Mike, ech hu 36 Joer. Ech wunnen zënter 9 Joer an der Gemeng Déifferdeng, dovunner zwee an d'Halleft um Fussball ongeféier, an ech schaffen zënter 11 an d'Halleft Joer zu Nidderkuer am Altersheim. Ech sinn Educateur gradué am Nidderkuerer Altersheem. Ech betreie verschidde Gruppen, ech sange mat de Leit, ech. organiséieren Ausflich wën dann déi Kris do eriwwer ass, ech hunn d' Ténor Sax, dat heescht do spillen ech Akkordeon, ech hëllefen d' Leit beim Iessen, ech maache Biografieaarbecht a villes méi. Ech mengen dat sprengt de Ramen, wann ech dat alles opzielen. Fir d' Leit d'Moral rëm an d' Luut ze hiewen, einfach emol mat engem Witz. Déi meescht Witzer kenne se schonn. Et si verschiddener, déi se schonn froen, Ziel dee Witz erëm. Mee wann ee mat enger Schnëss erakënnt, da kritt ee se net motivéiert. Also mat engem Laache kritt een d'Leit och motivéiert, eppes matzemaachen an da geet d'Moral och erëm besser. Jo, ech denke se sinn zefridde mat mengem Akkordeonspillen, well den Ténor Sax sinn ëmmer 30 bis 40 Leit. Déi lauschteren kommen. Op de Moment ass dat net méiglech, mee ech mengen et ass eng vun deene beléiftsten Aktivitéiten am Altersheim. Am Ufank war et e bësse komplizéiert, well et ass gesot ginn, et däerfe keng Famill méi erakommen, keng Leit méi vu baussen, dat heescht kee Paschtouer, kee Coiffer. An d'Leit hate ganz vill Froen, déi mir selwer net konnte beäntwerten, well elo, Hu mer u sech awer e bëssen dru gewinnt a elo zënter puer Woche kënnen d'Leit erëm kommen an et gesäit esou aus, wéi wenn och geschwënn erëm de Coiffer ka kommen an iergendwann gesi mer de Wee fir an d'Normalitéit. An d'Moral ass gutt, et gëtt genau esou vill gelaacht am Altersheim wéi virun der Kris. A op alle Fall, dat ass scho laang hier, mee ech kréien och heiansdo en Heiratsantrag. Ech hat eng Dame, déi war ass 100 Joer ginn an déi sot, hutt Dir schonn een? Well Dir sidd e grousse Mann, ech hunn der elo 20. Et wär vläicht gutt an esou e grousse Mann, dee spuert eng Lieder am Haus. Also ech ginn, ech flirten a si flirten an dat mat engem Laachen an da klappt dat.

Déi grouss Gebuertsdagsfeiere fannen net statt, just ëmmer nëmmen am klenge Rahmen. Mee et sinn awer och nei Gruppen dobäi komm. Et hunn eng Infirmière, op eng Initiativ vun enger Infirmière, e puer Leit sech zesummefonnt, déi Maske bitzen. A mir hunn e Projet lancéiert, dee mer scho laang wollte man, wou mer ni Zäit haten. Mir hunn eng intern Zeitung gemeet an déi éischt Editioun kënnt normalerweis den éischten August eraus. A mir haten e Concert vun der Militärmusek zum Beispill, deen hätt wahrscheinlech och net stattfonnt ouni de Covid 19. Wat d'Moral och onheemlech gehuewen huet, dat huet ee gemierkt, mir goufe viru gutt annerhallwer Woch alleguer getest, dat heescht d'Bewunner an och d'Personal, a mir sinn alleguer negativ getest. Dat heescht, bei eis gëtt et de Moment nach kee Fall a mir hoffen, datt dat esou bleift. An dat huet d'Moral natierlech ganz gutt gehuewen. Majo, ech soen Merci, datt der nogelauschtert hutt. Un all d'Déifferdenger, mat e bëssen Disziplin kréie mer dat och nach hin. Haalt ären Ofstand an är Masken a wäscht är Hänn, ewéi datt gesot gëtt. An un meng léifsten Déifferdenger, meng Bomien a Bopen, mir gesinn eis.